Әссәламә галәйкүм, газиз татар халкы. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Ниһаять, әбиләр чуага да килеп җитте. Гүзәл, син шашлык ашарга өлгердеңме соң бу җылы көннәрдә? Юк.
Өлгерерсең әле. Башлыйк.
Казан шәһәр Думасының 4 чакырылыш депутатлары беренче утырышларында баш кала мэры итеп Илсур Метшинны сайлады. Шәһәр җитәкчесен яшерен тавыш бирү юлы белән сайладылар. Сайлауда 48 депутат катнашты. 44 парламентарий Медшин кандидатурасы өчен тавыш бирде, дүртесе каршы чыкты. Медшин мэр булып биш еллык срокка сайланды. Мэр билгеләвенчә, алда авыр һәм җаваплы эш көтә. Тулысынча килешәбез, Сибгат Хәким урамыннан тулысынча яр буен эшләргә кирәк бит әле.
Рөстәм Нәбиев Эльбрус тауына менүе өчен 5642 метр бу Россиянең Гиннес рекордлары китабына кертеләчәк. Китапның вәкиле аның белән элемтәгә кергән инде. Бу турыда Рөстәм Инстаграмдагы язылучыларына сөйләгән. Нәбиев тауга үзлектән куллары көчен кулланып кына күтәрелә. Әйе, тауга менгәндә башкалар фәкать аның янәшәсендә генә барган. Рөстәмгә бары тик тауга А пунктыннан Б пунктына кадәр кулларында менүен дәлилләүче видеоны гына күрсәтергә кирәк булачак. Ир кешенең батырлыгының дәлилләре бар. Хәзер эш аздан гына калган. Котлыйбыз!
Казанның бер мәктәбендә директор башлангыч сыйныфтагы укучы кызларга хиҗаб киюне тыйган. Кызларның әти-әниләре Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсенә әлеге аңлашылмаучанлыкны хәл итүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Конфликт сәбәпләрен ачыклаганнан соң, башкарма комитет директор белән сөйләшү үткәрә. Һәм андый тыюларның урынсыз булуы турында белдерә. Конфликт хәл ителгән, балалар мәктәпкә элеккечә яулыктан йөри. Ведомство аңлатуларынча, башка мәктәп директорларына да балаларны дини билгеләргә карап кимсетергә ярамагандыгы турында кисәтү ясаганнар. Казан Кремле дизайнер Лебедевның Татарстан турындагы фикеренә үз бәясен бирде. Үзенең сентябрь аенда чыккан тапшыруында Лебедев Татарстан белән Казанның уңышларын билгеләп узды. Әмма шул ук вакытта Татарстанның мөстәкыйльлек белән мавыгып китүенә борчылуын да җиткерде ул. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова әйтүенчә,

Ул билгеләвенчә, республикада Татарстанда яшәүче барлык милләтләр вәкилләре өчен дә телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә булырга тиеш. Татарстанда руслар, чувашлар, удмурт, мордва, мари һәм башка халыклар яши. Президентның әлеге фикерен Татарстанның барлык милли диаспоралары да хуплап кабул итте. Аларның кайберләре киләсе елда илдә санитар-эпидемиологик вазгыять яхшырган очракта үз халыклары мәдәниятенә кагылышлы өстәмә чаралар үткәрәчәкләрен дә белдерде.

Һәм бу эштә 62 мең ярым меценат, археологлар командасы, конструкторлар, реставраторлар, дизайнерлар көч түкте. 10 ел дәвамында фонд иганәчеләре Россия Федерациясенең һәм Татарстан бюджеты акчаларына республикада федераль һәм республика әһәмиятендәге һәйкәлләрен, Болгар, Зөя утрау шәһәрчеген реставрацияләделәр, Болгар ислам академиясен төзеделәр, Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу эшләре төгәлләнеп килә. Шулай ук адымнар полилингваль проектын эшләтеп җибәрделәр.